khumbudzo na vheiwe eli vengo ḽo to wisha ḓuvha na ḓuvha uri u muna kha welele zwithu zwa u songo rana mara no hangwa uri khou bva thavhani ngafha ra ri khou tou tambula miṅwahani ile ya murahu ri khou tou sala vhathu nga murahu u tou pfhi ri khou tshimbila na vhathu vhane vha ri ḓiri zwithu zwavho zwi khwine na mini mara vhevheni kwa ga riṋe ri tshi humela kha vhuḽa vhutshilo u tou pfhi ri nga murahu wa vhathu ro ro no vha na vhana ri khou ḓi nyaga u vha na miṱa ya khwine ri khou ḓi nyaga u tshimbila vho ri khwine na miṱa mara vhevheni khou lwela uri heyi kha ri humele kha hezwiḽa zwithu ende nga hetshiḽa tshifhinga vhevheni ri ḓivha zwo ri a ri khou tshimbila nga lubaki lwa kale lune lu khou tou dzhenisa na muya kha eh, vothi ḽa passenger i tshi ri winter zwino winter yo thoma ndi uri ni tea u vha ni khou tshimbila ni na bayi u tou pfhi ri ḓo tshimbila ro fuka milenzhe ngori otherwise ni nga tou oma so ngori goloi vhe i khou gidima i khou dzhenisa muya mara vhe ni khou aga ri tshumela kha ḽa matshilo u tou pfhi hoyu kana o vhonala nga heiḽa goloi ndi amba uri a u to wishela vho vhathu zwithu zwa khwine vho vhori o oh, muna vhovho u khou ḓi bvelela ndi uri hu dzula hu na zwithu zwa negative ndi uri hu tea u lwisiwa uri naho hu si na zwithu zwi khou ḓa nga nḓila ya vhuḓi nga nḓila ya mudzimu ndi uri hu tea u ḓisiwa zwa negative uri hayi a nga vha a khou ita mini mini hayi a nga vha zwo itisa na ri iti peace ra fhululedza vho ra pembela vho ri vho vhaṅwe vhathu vho vha khou succeed ipa na riṋe ri khou ḓi nyago ndi khou amba uri na vhe ni khou ḓi nyago u bvelela vhutshiloni ndi khou amba uri ni khou lavhelela uri na riṋe zwi amba uri vheyo ni tshi bvelela na riṋe ri pfe ri tshi zwi nyala kana ri tshi rabela uri waye zwo ḓa kha nthu ngori hezwi u khou ridzhoisa vhaṅwe vhathu vha tshi khou bvelela na iwe zwao zwi tshi ḓa vhaṅwe vha ḓo ḓi ridzhoisa na mini zwoṱhe mara zwino ni tshi khou vha negative ya vho tonga ndi uri vheiwe na vheiwe haneo kha line ya uri hu ḓe breakthrough kha vheiwe ni ngo zwi vhona uri ni vha ni si tsha vha fena vhana vhashu riṋe ro ra ri vha ro ḓi takalela ri khou ḓi lumelisela vhathu ri khou tshila na muṅwe na muṅwe zwavhuḓi ro ḓi takalela uri hai ndi vhana vha miyashu na mini mara ni wana uri vhathu vho no sokou kwaṱa ni tshi amba navho ni to zwi vhona uri khou tou kombetshedza mini zwoṱhe so ndi a ḓi vhusesa uri vha naa hu khou tea uri hu tou itea mini ndi uri zwi amba uri ri khou tea u dovha ri yo eh, sedzulusa uri heiḽa baki zwino eh, ri nga i wanela gai injini ngori thivha ye vhathu no i tswela dzi injini na mini uri zwi amba uri ri humele khayo ndi hone hone vhathu vha ḓo vha khaphisi ngori zwino vhathu a vha itendi u to rejoisa no to takala kana u to wana vhathu vhane ha to tea u to takaliwa musi vho ita zwithu riṋe ngori e, e, e, ro rali vhathu vho vho ri nyadza zwi amba uri hezwi zwi tea u vha problem ndi khou amba uri habe ni ḓo wana uri na vhathu vho funzeaho mini zwoṱhe vhabebi mini navho vha tou vha murahu wa riṋe ri vhana so u tou ri hani hani na mini zwoṱhe ende vhathu vho anga uri heḽi shango ndi ḽa mudzimu hu itea tshiṅwe na tshiṅwe khombudzi ende na vheyoni tea u ṱanganedza na ita phisi kha hezwo zwithu ngori na vheyoni ḓo ḓi zwi vhona ḽiṅwe ḓuvha uri zwi possible ende zwi a konadzea mara zwo uri vhathu vha fure muya ndi uri muṅwe vho tou lindela uri na vha muthu vha ḓa lini hafha hune nṋe nda ṱwa hone ndi to vha kanda uri ndi vha athakhe na mini zwoṱhe ḓo ndi to pfha uri vhathu vha vha vha to humbula vhuloi vhungafhani ende nṋe a ri nga ye ndi ri ḓo ḓi ri no lumelisa ra fhira ngori ri a zwi ḓivha zwa uri vhathu vha vha vhanzhi vha vha vha khou tou pretenda ngori riṋe ro zama uri at least ri ḓi ri vhovho ri vhe tshithu tshithihi na musi ya vhathu vhanzhi mara eh, a ni tou zwi vhona na musi ni khou ita nthu uri eh, hafho u khou pretendiwafho a huna muthu na muthu yo takalaho mara zwino ndi khou amba uri khou tea u humela khovhula vhutshilo he ra vha ri khou tambula na mini zwoṱhe hani hani a si khwine wa ridzhoisa vho vhaṅwe vhathu vha khou ita zwavhuḓi vho na iwe wa vha na hope uri nazwo a riṋe ḽiṅwe ḓuvha zwi ḓo vhuya zwa ita mara vhe ni dzula ni negative ni negative kha zwithu zwa vhathu ndi uri u khou rabela uri hoyu muthu kha stage hoyu muthu kha welele ah hai vhathu kha ri ḓo litsha mimuya ya nthuma vhana vhashu kha ri ḓo tsho tenda sathane a ri shumise nga zwi si na phanḓa na murahu ri ḓo tenda u ita phisi vhaṅwe vhathu vha tshi khou bvelela na musi zwithu zwa vhathu zwi khou rana thi na riṋe na vhe no lindela zwa vhe zwi tshi rana zwino ni khou amba uri na riṋe zwi amba uri zwa vhe zwi tshi thoma uri riṋe ri tea u vha ri khou ni sala nga murahu ri khou ni nyala ri khou ni ya thwaka na mini zwoṱhe ngori rabeli vha to zwi vhona zwa uri muṅwe o to vha o to lindela uri nṋe ndi nga mu vhudza hai nṋe ndi nga ita mini mini uri hu itee mini na vhana vhashu nṋe ndi khou amba uri uri u itea mini ngori nṋe a ri khou athaga muthu ende nṋe ri ḓi tshilela vhutshilo ha riṋe a simple ra ḓi takalela na muṅwe na muṅwe ri si na problem na muthu mara ni ḓo wana hu na muṅwe o tou ralo o tou vha bizi uri ya nṋe ndi khou tou munyaga u muthu uri hani hani one two three a vho tou nga nṋe ndi na dzinndwa na vhathu ende nṋe ndo ralo ndi ḓo ṱa ndi khou focus kha vhathu uri mini ngori nṋe ndi vha ndi bizi ndi khou ita zwanga zwine mudzimu na focus kha nḓila ine mudzimu vha khou ntshimbidzisa zwone ndi nga si focus kha vhathu uri nyi u na mini nyi a na mini kana hani hani hezwi zwiṅwe uri vha ri khou tou amba ngauri vha ri khou zama u discussa na u vula vhathu maṱo uri heḽi shango tshiṅwe tshifhinga a ḽi tou vha nga nḓila ine vhe na ḽi vhonisa ngaho um tshiṅwe tshifhinga i vha ni patient mara na vhe ni ḓo swika